Ŋuna daa pa izi dama binshɛɣukam daa ŋmanila dream aniyubo dama n daa bi ɛspɛtiri ka kpe ku tooi kanna nimaani ka m ba ni yɛn maŋli ni. Di tumdi daadam n-gu o. Yeah n daa kuli kpe flight no n daa nabi kpe n daa nabi kpe ka m ba piri so mini o ni daa chaŋ airport maa ka o yɛli ma ni tɔ ni kpɛŋɔ ŋuna n-konko pa yɛn kpe inside maa. O yi paai dali luɣ shɛli polo ka o ti yɛli ni pumpɔŋɔ ŋuna. ka a kɔŋko ka a tɛhira pumpɔŋɔ a kula nyɛ saɣim di yaɣ chɛna ka mind zaa change ka n niŋ basaa ŋɔ nyɛma ka n yuundi o n ʒi distance maa ka n kɔŋko chɛni maa
ka nintam yina a ninni ka a ku lihiri amina ko kam na n ti paana luɣ shɛli polo ka o yɛla ni kpɛŋ ŋɔ ŋɔ ŋuna nyini ni tooi paai nimaani ŋun kula ni tooi paai na nimaani ka nintam yina a ninni so
o daa yɛl o yɛtɔɣa ka di bi niŋ o nyaɣisim. Dama a mi ka visa, a Islam visa ka n daa mali a neei o. So ka a mi o bi mi o tuma maa ninni bee wula ka o deegi n passport maa ka yɛn ni Islam ka n chana so ni flight shɛli ni yɛn kpuɣi maa mi di bi chani Islam so n ku tooi kpeli chaŋ. Nyabo! Racist n bala maa.
Ka a ko n ko. Especially to northerners maa bee n-nyɛ to northerners maa di biɛri ba mi. Ni n ku tooi kpeli.
O daa ʒi o niŋdi binshɛɣu ka dunia ni kam baakuru maa yɛli ni a di wum di nyaani sa na wa bɔ dam a na ka paɣa maa je suli ni wula ka o yɛl o la Ah, ok. ni wula ka o yɛl o la tɔ bini ŋɔ mi Iceland visa ka n gbubi a nya bo Iceland mi di bela Europe so Ma- N kanna ni yi ma bɔri ka so rap n ŋma ka n si kanna ka ma yi- ka so mini fansi kom n kana ti ʒiri ba chana di tum ni ka dama a pii yino a ku to yihi bi niriba ayi maa chusing one This case, choosing one of fancy Macaso, kom n ʒiri ba chana ka a mi mali like opportunity na save one person life bi niriba ayi maa ŋuni ka a yɛn save choosing one choosing one di mi pumpɔŋɔ ka bi yila ŋɔ ka ti tɔɣisira kom n ʒiri ba bee buɣim n diri ba. Binshɛɣu n niŋ ka a guui kpɛna bi mi niriba ayi maa yino n tu ni a ku ha seevi chusim wan ŋɔ ka a yɛn seevi ka ti nyɛ nya fansi mini makaaso kom n ziri ba kpɛna ka a kana bi niriba ayi maa bee a'a buɣim dira ka a guui kana di ku ʒimi ni a seevi mi yino niriba ayi maa nyɛ ŋun wɔɣiri ŋɔ maa kɔshin maa nyɛla dini ŋuni ka a yɛn seevi ŋuni ka a yɛn che. To n tahi zuŋɔ ti mali saan so ka yɛn zaŋ zaŋ wuhiya for the first time man pun yɛliya ni show your friend how to catch the fish but don't give him the fish so gorim topic ka ti tɔɣisira amaa zuŋɔ ti maliya Dagban silimiinga Jaato ka Jaato ka Jaato n nyɛ o ɛhɛn amaa silimiingi Ray n kuli nyɛ o so ka o daa yiɣisi yiŋa zunzuŋɔ ti mini o n bala Iceland so a bɔri ni a wum n yɛn nya hee gorim di piripɛyirimi a yi bi bɔhim tuma ka yi naan yɛn gomi din wuma so for the first time n tiɛha sokam pun mi ma la Mister President so n mi n meet la the youngest ŋuni n kuli nyɛ the youngest silimiin bila Dagban silimiin bila ka o paai ti na so ka n yɛn bɔhi o bɔhisi ka yi ban ʒiya maa ka yi diri daanfaani n yɛn nya so tarara. So miri ni yɛli ka salo maa ka bɛ wumda ni mi n-nyɛ o paɣisara maa ŋun kam bɔri o naɣila yi niŋ reedi a fɛs taim a ni yɛn yiɣisi yiŋa wula n-nyɛ a fiilin?
Naɣila yɛri pampam ka bɛ wum.
Rapayizzi ŋuna rapayizzi dama bi shɛhi kam daa ŋmani la dream n nyɛ bɔ dama n daa bi expectili kamaa Ango yeah n daa bi expectili lala n nyɛ bɔ yeah amaa ka di ti kuni plane maa ni daa bɛni bɛni kamaa ka a paana kotoka airport wula ka a daa kpalim yuuni Ghana eh bro

Ka wow. n yuundi o n ʒi distance maa kam ko ko chani maa ka n pa baŋ ni ka nin tam yina a ninni ka a ku lihiri a miri o ko kam na n ti paana luɣu shɛli polo ka o yɛla ni kpɛŋ ŋɔ ŋɔ ŋuna nyini ni tooi paai ni maa ni ŋun kula ni tooi paai na ni maa ni ka nin tam yina a ninni oh so ka bi deegi a passport n yuli ka yuli a picture ka bɔha ni yaɣa chana
Dama one thing Ghana airport maa paɣa so n daa niŋ binshaɣu ka n ba firi maa daa yɛli ba o daa yɛli o yɛtɔɣa ka di bi niŋ o nyaɣasim dama a mi ka visa Iceland visa ka n daa mali a ni yɛn gu so ka a mi o bi mi o tuma maa ninni bee wula ka o deegi n passport maa ka yɛli ni Iceland ka n chana so ni flight shɛli ni yɛn kpuɣi maa mi di bi chani Iceland so n ku tooi kpeli. Reese's n bala maa ka a konko especially to northerners maa bee n nyɛ to northerners maa di biɛri ba mi. Ni ku tooi kpɛli
Horacio niŋdi binshaɣu ka dunia ni kam ba kuli maa yɛli ni are wuni nyansaala waa bɔ dama na ka paɣa maa jɛ suli ni wula ka o yɛli o la. Ah okay. Ni wula ka o yɛli o la to bini ŋɔ mi Iceland visa ka n gbubi a nyɛ bu Iceland mi di bɛla Europe. Okay. Ka Lɔ shɛli polo ka Afirika n yɛli. So flight shɛli ni yɛn kpɛma di chanila Europe so visa maa ni tooi kpɛ Europe mhm. definitely transit ka yɛn niŋ shɛli polo ka naan paaki Iceland hmm. so ŋun bi mi la so kamba ŋun kuli ʒila airport o bi mi ni kala di tum na niŋ transit lɔ shɛli o bi mi o bi mi o tuma maa ni ni nimaani ka o deegi n paasɔt maa n chaŋ ti bɔɣa sili Paɣa so m-be nimaani ni Iceland ni ni tooi chaŋ ka ti mini paɣiba anahi yuli ni ni di tooi chaŋ ka o naan zaŋ na ti ti ba ka ni ŋun niŋ sɔɣiri ni ŋɔ. So yɛla yɛla yiɣisiya from Koto ka n kana ti niŋ transit country din sani ka a daa niŋ transit? Amsterdam. Amsterdam. Yeah. A gbila nimaani? na n daa bɛ amsterdam n daa okay. kuniŋla transit chaŋ spain spain ka n daa bɛ one week okay okay so nyɛ ŋɔ nyɛ niŋla transit buyi n bala from ghana to amsterdam holland n bala maa yeah. ka naan yi nimaani lan kana spain from yeah. spain to yeah. ka spend time bili for spain ka naan yiɣisi kana yeah. uh, iceland yeah. wow an paana silimiin tiŋa

kpɛla Europe ka yo n taai ka di na nyɛ five Ghana ka nimaani di pun nyɛ kama six seven
ni yɛma bi nyɛli ka bi shɛba kam cloud maa blue bi shɛba a yuli tiŋgbani ni green so anda bɛ yiŋa ka na bi kana. A daa tɛhirimi ni silimiintiŋa liɣiri bɔbu di ku nyaɣi ku kpɛna silimiintiŋa di yɛn nyɛrila liɣiri bee wula n-daa nya a hankali zaŋ chaŋ? Tɔ!
Di pala n daa ti a ni a ni nyɛrila liɣiri dama n daa pun mi ban pun be nimaani ka ku nayiŋ hɛ bintiri ma di story bɛ mi ni di pa izi bɛ yɛra ni ka izi n-nyɛli ya ni bɔ a ni tum di mi bini tum so n gba daa ku mi ni di pa izi di tu niŋ la m bo tuma pɔi ka na nya din chani shɛm.

weather maa gba ku taa time di ku taa time ka niŋla especially Iceland ah naanzu
wari wari oh taa time ka to niŋ an bɔri binshaɣu ka a lihi niriba maa gba ka bi niŋ kama sokam comport lo maŋa n gana ka viri up and down

daadama nama di ŋmana ti kama big prison amaa ka mila freedom binshaɣu kam di toni o control ya hali a yɛn niŋ call nim gba di tum ni a limit yɛtɔɣa shɛŋa bɛ a ku tooi yaarili indirect call
wow ka ti kpɛ yɛtɔɣa shɛli ni a ni paana tuma wula nyɛ a first time
ok chaɣasina kpɛ luɣu shɛli pam a ni kana n ti shiina n neei biɛɣu

Okay okay n wumda ɛhɛn.
So m ba pirigila n daa yɛn ni o mali o zo so ya ŋɔ a nya bɔ so o yi kana ni mi ti o so lan zo maa ashili o daa ka Iceland kpɛbu o daa bela Spain a nya bɔ so Spain ka n daa mi ti o lala zo maa ka o gba yɛli ma ni n girlfriend m-be ya ŋɔ. ŋun mi gba girlfriend Ghanaian. Yeah, no, o girlfriend maa nyɛla Nigerian, amaa Ghanaian guy n-nyɛ o. Doo ŋɔ ŋun nyɛla Ghanaian, Yeah, ka o girlfriend maa mi nyɛ nyɛ Nigeria. Nigeria. Yeah, so- Okay.
So Nigeria girl maa be kpe mini o bia, dama O mini o dɔɣi mi.
Mhm, ka ban be Iceland kpe ka ŋun be Spain. Okay. So ka o yɛli ma ni ni girl maa mini bia maa ka o beni so o mi mini m ba pirinim ni be shɛm maa family, brothers n-nyɛ li ti so ni icha ni tooi mini o bia maa mini o paɣa maa nan tooi biɛni so di nyɛla n set up ka move out pa baŋ ni
n paya gba system maa shɛma ni okay so an kana ti paagi lady maa da sa ka o yoogi duu ta ka ta nyɛma maŋ duu ka gbɛri bi bi wara ta la hall bi ni ma sɔrɔ ma tamte what happened lady maa ne daa paara na o ni daa bɛ shɛli polo maa Dry nyɛla kama one room konko bedroom maa nyɛla one ka che hall okay ni kitchen so hall maa kama daa be ka o mini o gba bia be duu maa puuni so couch puuni ka daa doya wala kuɣu maa a nyɛ a so kom na ga yan taɣala man shishab maa puuni n kana hall maa puuni chair maa puuni ka yan jɛri saa shɛli for how long ka stay lala yeah that stay sana almost four months before
You see, a nya yɛtɔɣ shɛli ti ni shɛri yɛri ŋɔ maa? Niriba pam mi lani kadama ti ni shɛri yɛri sitɔri ŋɔ maa gɔrim puuni sitɔri m-bala maa woo. Niriba pam yɛn ʒimi ka perception maa tɛha ni kadama eeh n yi ku gu, n yi ku sheegi n yɛn make li mi. A ti sheei la luɣ shɛli polo beni gba a ni yɛn sheei mi. A mali gbana binshɛɣu kam wa amaa ka a kpɛbu shee maa kɔŋko ka di na nyɛla a ni yɛn baɣiliri la so sani. Lala baɣilibu ŋɔ maa, yi yi bɔhi bɔganim ni mabiligu pirigili pam bɛ ni yɛli la baɣilibu ŋɔ maa, ka a ni ku ka luɣ shɛli polo a ni yɛn baɣili ka ni a ni ku yɛn tabimi n-zaŋ a maŋ zaŋ lɛbi jɛrigu tahikahi ni biɛrim kam din yoog a naɣila a zaŋla suɣil o. So a ni daa be nimaani biɛri n-daa wumda yɛtɔɣ shɛŋa? Tɔ, biɛri din daa bi wumdi ma dama o daa niŋ free woman ŋuna di yɛn mi ni o daa diri fiila nyaɣisira binshɛɣu kam so o daa niŋ good ka o duɣi bindirigu ni a mini o chaŋ ti niŋ shopping kuna yiŋa ka o duɣira ka ti dira so tira niŋ guura maa maybe n yi bɔri ni n yi sambani ni ka o dihi ni n ti kunna late saha shɛli ka o je suli n-yɛri ma so di nim daa nyɛ yeah amaa o daa ka problem so ni daa deei gbana maa naa maa pumpɔŋɔ nira maa a mi mini o ʒini bela so definitely daadam n-mi ŋuna.

Naɣila a share ka like ka subscribe because next one na n kana ka ti na yɛn di fiila baa yina man man mi ka di nyɛla eh, zuŋɔ nyɛla n day off ka n nya call ni n chaŋ ti ŋmaa job maa n yɔŋ a di bɛni bee yi di bɛni n naan chɛ ka yi chaŋ ti ŋmaa laa job maa di zuɣu ti yɛtɔɣa maa ti na yɛn tuɣi li mi amaa di tuɣibu maa ti ni di di fiila tɔɣisi ma ka ti nya nya eh, Ghana tinkani ka a tooi ʒini Dagbaŋ polo luɣi dini ka a tooi ʒini
a bi ʒini Dagbaŋ Kimbɔɣu ka a ku zoogi niŋ binshɛɣu kam zaa n mi tooi nyɛrila ka Dagbaŋ baans ŋɔ maa puuni di ŋmanila a chɛkirila bi ni so paai saha shɛli kam a wumdi o yila ŋuni ka a chɛki ka faans maa baŋ ŋun fansi nya because m mana m bala saha shɛli ka mi ku nya laa niriŋɔ di tu ni kariba bi pila ayɔbu o yila ni o binshɛɣu kam zaaha m ma ka so mini fansi wula bi niriba ayi maa pii mi yino ŋuni ka a ku bɔri paa bro bi dini maa ni nyɛ shɛm maa ya n ku tooi pii kama fansi kam bɔri bɛ ma kasi dama bi zaa bi niŋdi the same music okay din chaɣa

chusim wan ŋɔ ka a yɛn seevi
ka yila ŋɔ ka a yɛn chuusi
buɣim n taagi ka a guui kpɛna ka di mi ka opportunity maa di chɛ ka niriba ayi maa ka bi kpi yino n yɛn survive bi niriba ayi maa ŋuni n yɛn survive waɣara nim ayi fansi n yuun u so maa so kam ku yimi ni bi nyɛ nyawo ye to mabiligu ni laa kwashiri maa ku tooi piigi di yi nyɛ nyini drop a comment ka ti nyɛ nya fansi mini makaso kom n ʒiriba chɛna ka a kana bi niraba ayi maa bee a'a buɣim n dira ka a guui kana di ku ʒimi ni a seevim yino niriba ayi maa nyɛ ŋun wɔɔchiri ŋɔ maa kɔshin maa nyɛla dini ŋuni ka a yɛn seevi ŋuni ka a yɛn che it's up to you man gba ku tooi ansa lala kɔshin maa o gba ni o ku tooi ansa amaa nyini yɛ din nyɛ nyini pii maa ni nyɛ so din nyɛ binshɛɣu kam zaa next time ti miiti yaha.